Meta tqis, meta tkunsidra l-aħħar l-aħħar għaxar snin bħala bniedem soċjalist u titfa' fil-miżin mhm. ehm, l-interessi tan negozju l-kbir, big business, mhm. u fuq in-naħa l-oħra titfa' l-ġid komuni. Mhm. Min taħseb li mar l-aħjar? Hemm bilanċu.
Hemm bilanċ favur minn għandu l-flus. Taħseb li xlabur sa noqgħod ngħid le le le le le, u żgur li hemm. Li jien ma naqbilx ma' ħafna teżijiet li jsiru ma' ħafna nies jikkummentaw, li diħila ġejja. Diħila ġejja żmien, ġifieri. Aħna għandna sitwazzjoni f'dal-pajjiż, jiena fl-aħħar 30 sena tal-anqas. li jekk inti għandek il-flus, inti qed tgawdi aktar, u mhux qed tgawdi aktar x'għandek aktar x'tonfoq. Hemm ċertu affarijiet li qed jinbidlu l-affarijiet biex inti tkun aktar inċentivat biex tagħmel aktar flus. Mhm. Per eżempju, li kieku jien per eżempju qed nagħmel da survey u qed ngħid isma' ħansaqsu lin nista Pembroke. Meta kien hemm jekk sar meta kien ħareġ il-permess biex tinbena dik il-ħniżrija tad-DB. X'taħseb li ħajdulek? L-irrabjati, le? Jekk issaqsi lil tad-dibi jgħidulek li ferħanin. Mhux hekk? Issa naħseb li qed jiġri f'dal-pajjiż u ilha tiġri li ħabba l-interess ta' ftit qed nirrabjaw il-ħafna. Hmm. U di ila ġejja, u inna najdu, ma tkonna najdu qabel kienu jitnejku bina. Ma fit-2013 mu suppost kanna bidla? Kolla qed nisma' ħafna fuq meritokrazija u l-ambjent Mela, ħajġi l-ewwel. fit-2013, mela jien nemmen fil-ħolma li kien bih Joseph Muscat. Ġura qabel il-2013 kien qal niftakarom, niftakar per eżempju frażi, ma nafx għaliex hu, ODZ means ODZ per eżempju. Ġura aħna konna situazzjoni fe 2006 saret l-ikbar ħniżrija li seta sar. li low diesel banna biddinnilu l-linji. Tafa, inti rationalization process. U kien hemm min illum f'sekonda sar sinjuru, għax kellu biċċal għalli ma stajx tibni u f'daqqa waħda sar tista' tibni. U fi 2000 qabel 2013 kellna l-Joseph Muscat u l-Partit Laburista li għafas fuq daw għax jien naħseb li kull saqsejt in-nies dak iż-żmien kienu xi rabjati. Jien f'2006 skont ir-rabja tal-Ostja, meta bnew l-witt tal-Karkara, per eżempju, kont ir-rabja timmens. Jien dak iż-żmien qisu li bdejt ukoll ninkazza u bdejt inżid ħafna iktar minn retorika politika. Issa kellek kellek politika żgħir, għallek isma' daw żgħir fl-età li daw ħa nibdluhom. Mm. Ħa nibdluhom minn jesa fuq. U ma bidilhomx, anzi, ġri issa inti all right li kellna li spidjat l-ekonomija u li minn u dik kienet ħaġa tajba Hemm imbagħad li inti kellek dawn in-nies kollha li f'daqqa waħda bdew ħadu qisu da l-arroganza li jibnu fl-ODZ u l-ieħor ġa tibih il-ġerma, ġa tibih il-fletzijiet il-ġerma. U hemmhekk imbagħad tibda toħroġ ir-rabja. Issa naħseb l-aktar rabja li għandhom in-nies, mhux biss lejn il-Gvern, hija wkoll lejn is-sistema. Għax naħseb ħafna nies, pali, jafu li jekk jien pereżempju noħodha kontra l-Labour fuq, u ħriġt pubblikament, meta taw iż-żonqor Eau d'Isette lil dik l-Università. Ħriġt all out kontra l-Labour dak iż-żmien kont jien. Hemm imbagħad tmur il-protesta u tara nies jipprotestaw li kienu tgħidx kemm għajruna purċinelli meta ħriġna kontra l-wied tal-Karkara, meta ħriġna n-nies involuti qed ngħid mhux xi ħadd jew hekk. U dik iżidlek fir-rabja. Jiġri jien litteralment ħares li l-Labour u jaħarquni ċertu aspetti u deċiżjonijiet li ttieħdu, jaħarquni bil-kbir u jaħarquni aktar xi Laburist. Fehimtna? Jiġifieri jien ninħaraq ngħid isma' dik kif il-ostja qed jaċċettaw li dak li jkollok jien naf. Bħal Portelli fuq it-Times jgħid isma' mhux ovvja li aħna nkellmu lin-nies biex naraw xi. Ja, jirrabjawni dawn l-affarijiet. U l-aktar li tirrabjani hija li meta jien inkun irrabjat għall-ostja lejn il-Labour, indur u ma narax alternattiva. U dik iżżid mar-rabja tiegħi. Jiġifieri jien pereżempju m'ilux kont qed nisma' perit jitkellem kontra xi proġett u ktibt taf fuq il-Facebook għidt l-Alla dapel hekk għandhom ikunu. Ħa. Imbagħad kien hemm wieħed bagħatli qal isma' taf li dak kien il-perit wara l-mostru ta' Tinje? U nidgħi meh! Ngħid il-Alla. U din il-problema li għandna, per eżempju jien, jien wieħed minn dawk li nitkellem, jiġifieri nikkritika l-gvern, taf inti. Jiġifieri nikkritika. Imma mbagħad meta tgħidli isma' għalfejn l-aktar irrabjat. Għax il-gvern m'għandux, m'hemmx counterbalance li hmm. nafu li they would do things differently.
Mela, tlaqna?